Me mma mako abɛyɛ de baa TV Ghana. Na wohwɛ aberanteɛ yi a ɔwɔ wo screen no so yi a, yɛfrɛ no Abdul Salam. Na ɔyɛ Ashanti Regional CPP, Convention People's Party, wɔn General Secretary, ɔna ɔyɛ eh, Secretary eh, CPP. Na eh, eh, analysis bi a wayɛ no wahu sɛ no, this guy is too good. And sometimes you, you, ha, you have the right people in the wrong party. Because me ankasa I have, I have followed him. I think say he has a flair for the NPP. Ebe anka o mejo na NPP peko because she the reason why I was a Ghana call IMF, I, IMF. Na afei nso no eh na nsɛ yɛsɛ abana pass three taxes. On pass kura nye eh old taxes na we review. Adwadifo bu ofu gidigidigidi na aban with taxes, taxes. Wo se yɛn yɛn hia tax, afei deɛ taxes. afei imf ɛɛ npp baayɛ mo sɛ imf yɛ afei dɛ mo kɔ imf na analysis na wa make no ɛkyɛ sɛ adwadifoɔ na wɔn wɔ ɛkasa sɛ imf ɛnyɛ ɛna afei nso taxes nyɛ no wɔn nim sɛ wɔn a na ɛbɔ wɔn na nsɛn yɛ gyɛ sɛ yɛte sɛ aban no ɛɛ good for oil aban no bɛkɔ imf nti kɛkɛ dollar no ahyɛ sɛ ɛɛte o because biribi a yɛfɛ no speculations amanfoɔ de ei ghana bɛkɔ imf ɛna ɛde sɛ ɛbɛnya sika o ɛne deɛ sɛ meyɛ obi a metɔ dala tɔn a ɛne deɛ mami gya because once Ghana nsa bɛka IMF sika no pɛ ɛgɛ dala no so bɛte afei taxes a aba no apase no sika wei ɛbɛ generate over the years wɔn sɛ four billion dollars sɛ yɛn sɛ tumi scan this money sɛ na yɛ sɛ dala no ɛbɛkɔ fam ti nti these areas wei kɛkɛ kora no a Ayɛ speculation kɛkɛ koraa no ama dala no ba fam nti mo ankasa dwadifoɔ no koraa na nka sɛ mo mo support aban no sɛ yɛ ɔnkɔgye IMF no mo mmom na mo mo mo mo kasa mo anka ɛwɔ sɛ mo support sɛ o yɛntua taxes no mo mu na mo na mo nim sɛ in the long run no mo na ɛbɛboa mo asɛ Ghanafoɔ bebree na wɔn dwen what they will get today haa sɛ bi ɔkɔ ɛnɛ ɔkɔ ɛnɛ taxes na ɔretua no ɛyɛ ne ya ɔnim sɛ ɔtua ɔtua ɔtua company wɔ ɛtua company wɔ ɛtua na abana nya sika afei na yɛde yɛ ntukudwuma no automatically dakye dakye bi no wo na ɛbɔ abɛboa wo bagana ni ne nte sa nti in fact analysis no yɛnkɔnkɔ tia wɔn no ankasa ne nim sɛm de wɔ ɔyi no wɔn wɔn wɔn wɔn nam sɛ ah ɛna mi sɛ ah cpp secretary nie oh nyame nhyira no wayɛ adeɛ waka nokorɛ paa yɛ we need such people in ghana sɛ ɔmo bɛka That nokorɛ is paa yɛ- nti nti yɛnkɔ yɛnkɔ yɛnkɔ tie Aha.
taxes yɛ another source of revenue for a state Yeah. a ɔman biara no de yɛ sika de bɔ ɔman nkan kɔ na finance fo bɛka kyerɛ wo sɛ it's one of the shortest way anaa quickest way of getting money sɛ aban hia sika a Apart from borrowing no, taxes yɛ one of the quickest way a wobɛyi nsa bɛka sika. Na every tax bi a wopɛ biara no, one it should be efficient, one there should be a proper reason why you are raising those taxes. Nti mmerɛ bi a aban bɛpɛ tax biara is a fiscal policy a friends a, a, a program which has to be done by parliament through uh, by, by president through minister of finance through parliament. Mm-hmm. Ɛnyɛ monetary policy a Bank of Ghana ɛyɛ. Mm.

Yeah. Na wohwɛ three taxes a abae baeɛ no a, first of all, amanfoɔ se ɛnyɛ new tax, ɛyɛ just an amendment. It is true, abae amende no na wa widen the net, obi a na anka wɔn nka ho na aka ho. To some extent nso so, so wa wa increase some of the yɛfrɛ no sɛn charges no ɛna wa wa wa innovate some of the things. One of the things a reason a abae de wei baeɛ no sɛ from the Ministry of Finance kyerɛ sɛ ɛyɛ one of the ɛka nhyehyɛeɛ a wɔn ne IMF ayɛ sɛ in doing our fiscal consolidation no Physical condition yɛ ebi a wopɛ sɛ wote expenditure so na wosan yɛ sika ka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ wotumi abalanse wɔ account kakra nti sɛ woyɛ saa no a ɛmi sɛ ɛwɔ sɛ wopagya wo sika no so na wo expenditure a woyɛ no wote so ayɛ sɛ obi a ɔdi dwa na at the end of the month ne sika woyɛ anasɛ wobɛka a wɔgye 2000 na wɔbɔ bra na ɛsɛ sɛ ɔyɛ ade ka kɛse nti sɛ ɔmpɛ sɛ meyɛ physical consolidation ebia wɔ adwuma mu hɔ no wo sika no wontumi nyɛ hwee nka ho na mmom sika no a wospɛne deɛ you can manage to minimize the expenditure but in a country like Ghana no wobɛtumi ayɛ ne mmienu nyinaa wobɛtumi a minimize your expenditure wobɛtumi a raise revenue na raising revenue no ɛyɛ in two ways wobɛtumi ayɛ through production sɛ woyɛ export driven country a wo economy yɛ good na wo export a you can add up a production and then raise more revenue but woyɛ import driven economy like Ghana deɛ a then the only avenue a woa no sɛ you go in for taxes and it happen across the globe Ɛnyɛ new to any country biara sɛ aban tax tourist revenue, it happens everywhere. Wokɔ kuro bi te sɛ America ne ɛwei a, wɔn se rain and and tax are inevitable. Sɛ sɛdeɛ wɔntumi ma nsuo ntɔ no, wɔntumi nyina nsuo sɛ ɛntɔ no, saa na wɔntumi ka sɛ wɔntua tax wɔ America. Nti wɔn yɛ country bi a, wɔn ne Britain, any time a wɔpɛ sɛ wɔn raise revenue biara no, the target is taxes. But because wɔn wɔn minimum wage ne wɔn eh, cost of living eh, a bit cheap no yɛ taxi wo direct kura so that won't feel it because eh, yɛ tifi no mu kura kakraa bi and you don't feel it because majority na abɛyɛ 80 percent na ɛyɛ adwuma but in our country you know oh yes our direct taxi na wo target individuals na so de bi ana ɛden so sometimes you target the corporate ɛhɔ eh, no bɛma wo sika kakra nti the idea of these taxes was that to be able to raise certain fund a ɛno bɛboa yɛ na yɛamiti the 55 percent a Five years agreement a NIMF ayɛ sɛ by twenty twenty five or so no ɛwɔ sɛ yɛ debt to GDP no drop to fifty five percent that is our threshold nti ɛnyɛ sɛ wo te wo ka no so by ndu di di DEP nko ara wo bɛ debt domestic spending nko ara ɛwɔ sɛ wo te ka no so no na wo raise sika a wode bɛ tua deɛ ɛwɔ no nso nti sɛ wohwɛ yɛ budget no a aban no akyerɛ some of the expenditure a wɔ cut nneɛma bebree aban aban sɛ including even workshops Ɔmo sɛ ɔmo yɛ nkɔ foreign workshops, coupons yɛate so, a whole lot of things. Even na yɛnom bi fii sɛ there are other cardinal ones like school feeding a ɛ consume more no nka ɔsɛ aban yi. But ama politically no aban fii sɛ ɛnyɛ prudent for him to remove those things. So what happened ne sɛ in a country a wo deficit ɛɛkɔ high no sometimes you have to do in finance what we call eh, eh, contractionary fiscal policy. ɛne sɛ wopɛ sɛ wotwe sika kakra ba wo nsam woyɛ wɔ expansionary fiscal policy ɛno yɛ mmerɛ a sika ni system no mu na wopɛ sɛ sika ba system no mu no na wahyɛ dɛ ama ɛfrɛ n sɛ borrowing interest rate no aba fam ɛne sɛ companies atema borrow mɔ na assimilate to economy but sɛ ɛkɔba sɛ wohia sika a wo nso wofa kwaa bi so raise bond or whatever taxes and then get money in the system na ɛmboa no you make your balance payment nti baabi akɔdu no sɛ yɛnyɛ those monies so aban hwɛ aban no hu sɛ Baby a abayi wɔ yi there's no way you can raise money from production yeah because even koko a yɛ yɛ ɛma yɛ one of the highest amount no ɛnyɛ aban dea ɛyɛ ankorankora na yɛyɛ wohwɛ yɛ one uh, one district one factory a yɛyɛ nyinaa no yɛka interest awɔ mu nyinaa legend ɛntumi resi fa ne ma ne biara ma yɛ mm. sɛ sɛ menu kɛsɛ nka ade no yɛ very effective a ka over 200 companies a aban ka sɛ wa establish no through ɔne partnership no ka abɛ target wɔ kora nka bɛtumi aresi fa no Yesterday na meka kyerɛ obi sɛ wohwɛ yɛ cocoa yɛ yɛ raise one million tons of cocoa a it give us a minimum of one point one billion which you convert no into Ghana cedis a ɛbɛyɛ minimum of eleven billion Ghana cedis annually sika a yɛpɛ yi nyinaa no ɛnyɛ up to four billion Ghana cedis annually nti imagine sɛ nka yɛbɛtumi ayɛ produce cocoa one million tons by end of the, this year it means you can get two times of or more of sika a yɛ target yi anka ɛn affect obiara but we are not in that situation a bɛtumi ayɛ So the only thing ne sɛ ɛwɔ sɛ wo fa kwan bi so gye sika no? Hence this decision to bring in three new this new three new taxes. Aban de baeɛ no, aban yi ɛyɛ ɛ consider so many things sɛ kwan yɛ bɛfa so ɛyɛ sika ni. So sɛ na mɛ approach no. Ne mmom wohwɛ eh, the, on the flip side of it kora eh, deɛ ɔmo tua no so kyerɛ sɛ no aban deɛ ɔde ba yi ɛbɛyɛ ho kyerɛ aba. So you do the comparison and see ahokyerɛ na ɛbɛyɛ sɛn. Do we go by deɛ ɔmo ka na yɛnti mmiti ɛfrɛ no sɛ IMF conditionalities na sika no amma a then sɛ what is going to happen? Legend deɛ nti ama sɛsɛ wahu sɛ cedi ayɛ stable kakra ɛyɛ mɛfa sɛ ɛbɛyɛ two or three factors in finance yɛ ade bi a yɛfrɛ no speculations ɛ play very key role in finance policies anaa in everything a woyɛ especially in derivatives nti sɛ woyɛ finance person na wote sɛ ebi a aban policy a wɔde ba no kyerɛ sɛ ɛbɛma the consumption of dollar bɛba fam a, your investment in dollar will minimize. Sɛ woyɛ obi a wotɔ dollar tɔn a, you begin to minimize your eh, friend sɛ consumption of dollar because wɔn sɛ in future no wɔanhwɛ a aban no wɔntɔ ɔbɛma dollar no aba fam nti mmerɛ a bɛka sɛ wɔyɛ gold for oil deal abɛka sɛ wɔkɔ IMF obi a wɔnim the reason why yɛ sika depreciation yɛ nim sɛ sɛ saa policy mmienu ɛwɛke perfectly a the dollar will stabilize cedis will stabilize nti wohwɛ since that time akɔpem ne no the rate at which a cedi ɛkɔ soro no ɛyɛ kakraa ɛkɔ ɛkɔ fam no ɛyɛ kakraa bi why because gold for oil deal is holding some other wings no na imf deal no nso ɛhold other wings but maame nka kyerɛ sɛ ɛnɛ may god forbid sɛ imf deal no ɛba clearly sɛ a backfire mm-hmm. i give you one week you see how the dollar shoot up yeah. so so your company do you want imf deal no to fail

Every manufacturer na production company biara no nim sɛ at any point in time he pass on some of his cost of yɛfrɛ no sɛn production no onto the consumer especially wohwɛ wohwɛ this deal yi koraa some of them are ex factory yɛfrɛ no sɛn taxes kyerɛ sɛ wayɛ wo nnuma no awie no a wokɔ akɔtɔn no ɛna yɛde twenty is it twenty percent to me ba. Ɛyɛ twenty percent ma ade bɛka ho na wagye. Ebi wɔ yɛ fifty percent and stuff. Meaning sɛ it doesn't affect even directly your cost of production. It is after why wɔn akɔtɔ materials na wɔyɛ awie no, wotɔn no na ɛde bi ɛto so. Even though wofi sɛ ɛbɛma nneɛma no bo ayɛ den, and for that matter consumption bɛba fam. The moment consumption ba fam no meaning sɛ it will compel you to reduce production. Reducing production means you reduce your revenue and then to end up even laying off workers and stuff. Sometimes koraa closing down of the factories. Ɛyɛ ɛyɛ nokorɛ.

Bi a, once upon a time, wokaa sɛ, Oh, mɛyɛ, meyɛ wei, meyɛ wei, tua tax wei, mede wei, mede wei bɛyɛɛ. But, ɛwieɛ no, manhu deɛ wo nso, Reverend no a wo nso wonya firii mu no, manhu deɛ wode yɛɛ. So when you come up to me again, na sɛ woka sɛ, still a, mensan ntua tax nti, I become worried.
Because, I ask myself sɛ, first one no, how did we even get here? to the point sɛ you are asking saa adeɛ wei and what is even the guarantee sɛ. wei mu yɛ nsu ɛno nso bɛyɛ yi
a little to work case but sometimes policies you know you can measure them with their um, life span okay.
especially when it comes to taxation some taxes wɔ abɛgye ne mprempren yi nhunu nso mfa so.

because as and when na ɛkɔ eh, eh, years na ɛba no the series uh, sika no may appreciate mm. nti when you look at is that the target three years that's the end sɛ three years n duru na anyɛ yie a it is when you complain mm. but when the policy is long term policy n n jẹ in the middle and at the first we no complain sadi na anyɛ yie about fire and stuff so that if you don't understand all this you make us so abayɛ na adi kura mi ɔbayɛ no ma hun so it's like say abayɛ di sika. A ade car eh eh yɛfrɛ no sɛn car kwan anaa sɛ tow ayɛ mortgage it may take ten years ansa na bɛtumi atua ɛba wo de nso bɛka sɛ ah, yɛgye sika yɛgye sika yɛgye sika yɛ ahu but it's a mortgage ebi ayɛ ten years policy na abade ayɛ so ɛno nso ka ho bi but deɛ meka kyerɛ companies ni sɛ they must do their analysis very well and they know this sɛ one of the things ɛne ɛha wɔn was the depreciation of the currency all these companies now yɛka wɔn asɛm yi na wɔn ba bɛtua no and inflation and wɔn anim sɛ Sɛ egyae ade no ma no kɔ sɛnea ɛsi kɔ akodu seventeen series no a, then I can tell you some of the company by now they have closed down because output a wɔde bɛma no legend wo koraa wontɔ. Nti what is going to happen sɛ they will be compelled to shut down. So this kind of adjustment no a yɛpɛ sɛ yɛyɛ no, I think sɛ ɛbɛboa mo. Mete sɛ me eh, me nua Ruby ka sɛ yes it's true nneɛma bɔ ayɛ den, eh, eh, condition of life no ayɛ den but wo- wokɔdwene baabi a it's not about going back, it's, not, it's about moving forward. Because woka sɛ wokɔ back biom a